umba ziva zvinhu umba rova ngoma kahumba ndotapira kutapira kutapira ndotapira kutapira kutapira eh, nini
ndakafirwa eh, its so sad ndakafirwa nemudzimai ndiri form four eh, From there I tried marriage again but it didn't work. Uh, but now ndine living girlfriend ndiri form four ka ndakaitisa zvinhu zvaizva musikana wandaitisa naye kusame class ka ndomarorerano atakaita vaita pamuviri tatirororana so she passed on so i was young and it disturbed me a lot so you understand eh, eh, then ndandazomboty marriage again but haa ah, hazvina kushanda vakazokuti maya zilbo I always do music pese pandiri because music is me. I'm the music. But uh, mostly in, um, yeah, I, I'm not the soccer person. zvazoita vanhu vakawanda vanovafunza vanoenda kubhora chichichichichi eh, fine ndosapota hangu team dzangu two dzandosapota handiti i support dynamos nehighlanders dziri two dzese dziri two ndedzangu ndodzisapota idzi saka ndo zvanenge chimbokudzitera but handizonyanyi kuenda hangu ikoko sterek kuti vanhu havazonyanyi kuteratera bhora sterek hama and at the same time you know ndoto ndofarira kuona vanhu vachipefoma um, live music saka most of the time ndoenda kumarestaurants aya anopefomwa nemaartist during the day yeah i don't usually go out eh, manheru in the evening it's rare yeah ini hangu actually im a holiday person someone anoda kutravel a lot like when ama holidays eh, because i've been all over zimbabwe because i told myself first to before i go for holiday in south africa in, in america in jamaica i should know eh, what's in my country first kuti nzvimbo dziri munyika mangu dzakanaka ndedzipi dzandikwanisa kuvhakachira saka ndavhakachira dzakawanda vatopo eh, victoria falls eh, eh, nyanga aizveza handisanetsopedza muzimbabwe kungosarawo 3 4 5 places dzandisati naenda but usually i travel with my eh, my fiance madrugs haasi kumaartists but the reason why tichiona kunge madrugs akawanda kumaartists handika tis because these people they are popular handika saka munhu ari popular anofoliwa nevanhu every day kuti chii chaari kuita then mozongosangana ne akaita sei akabatwa nemadrugs handika but madrugs they are everywhere they are all over uh, the country a lot of people are doing drugs of which is very wrong haasi ah, mayouth chete because zvinongonzi mayouth mayouth ka but unoona chimudhara chine 60 years yachitorwa chine chine drug ande saka zvinhu zvisina kunaka izvozvo zvandizvi and but tisati tanyatsonyanya kudzingirirana nechekuti wafanha uri kuwanza madrugs wanhu uri kuwanza madrugs andika chii chamamboita chekuti munhu asafokase nemadrugs kana kuti muri kungoti muri kungotaura madrugs ziri whats the solution bcause kuti stop drugs haisi solution kayo handiti aungaudze munhu ane nzara ka kuti usanzwe nzara ka aiwa mupe chikafu kuti asanzwe nzara saka chekutanga ndechekuti tangai maongorora kuti chii chatingaite kuti vanhu wacho waite sei wambomire chi wamire madrugs than kungoti muri kuita zvemadrugs muita zvemadrugs muita zvema imi muri kuitei wacho vari kutaura kuti vanhu vari kuita madrugs muri kuitei kuti vanhu vamire madrugs you understand what I'm saying eh saka ukava ne solution panogadzirisika panogadzirisika ipapa inini kunzi ndapuwa mukana ndika ndaida kutomboapila kuna president kuti vambondiite mukuru wemayouth not zviri political but as a messenger kuti ini i believe kuti i can talk to my youth zvakanaka naka because even mukabvunza vakanda vanondiziva ndika but hakuna kana pamambozvakada pane munhu one ane problem neni unozo ah but humba so humba anoendeka humba anopindika naye unozo humba inyatsotondeka naye zvakanaka chichichi i'm loved by a lot of people you understand because i love to see i'm not selfish i love to see people vachidevelopa muupenyu vachibudirira muupenyu handiti and i know the approach to use i hate people anotaura madrugs vachiti he madrugs he mageto yut eh, eh, vapedzwa nemadrugs drugs are everywhere nyaya ndeyekuti mugeto yuti chete kumageto uku ndikunotenderwa vanhu vakawanda kune lot of traffic but kumalow density kwese uku kumasabhabha madrugs ari kuitwa navo vanhu vaiva but hazvioneke chete because chi anenge ari kumba kune zvese kusira nzara kokuti akasvika ari kuwana chikafu zvese zviri everything is there you understand what i'm saying but kugeto manje mufana anenge arova madrugs ka ozouya manje aine nzara manje oita kupopotera chikafu zonzi mamuona anobva akumudza kuonekwa kunzi ari pachi ari pamadrugs but drugs are everywhere saka richifaita madrugs ka let's not say kuti geto ut geto ut ayo everywhere people are doing drugs a lot of people are doing drugs so that should that must stop and uh, at the same time i appreciate effort iri kuiswa nechi negovernment yedu uh, as anzi police force yavari kuita vachisunga vanhu madrugs zvichichi zviri right izvozvo zvandika zviri right but mapedza kusunga what's next the next thing ngatichicreate something for the people for the community so they can survive and i believe kuti people wakawana zvekuita if youare occupied with something with something hauwane time yekurasika personally my life i don't have a complain kana even chichemo kuna mwari handina chichemo kuna mwari um, someone ndangu accepta kuti chandisina handina and uh, i know the future why because iam connected to god iam a christian i believe in god i talk namwari tinotoita conversation namwari kwete ayamba dungu handizivi but yangu manje ndiyo ndoziva ndinoita conversation namwari ayamba dungu handikete but yangu manje ini nayo saka handirohi nehana nezvisati zvaitika nezviri kuda kuitika nezvakamboitika Yeah, uh, that was my first time to perform on a big stage. and i felt honored like you know respected so kuti you know kungozikanwa kunzi uriko pakati pavanhu vakawanda ndika its very important kungozikanwa woza kungorecognizwa so kunzi youare there its very important i was happy and those people vakandisarudza kuti ndiperform paunwto andika nanhasi ndokuti mwari aramba chitese achiwakomborera because out of a lot of people handisi ndega ipapo ndasikatomborire ndasikazikani but wakaona something in me you understand and i thank god kuti akakwanisa kusvindidza meso evanhu vawa wakati well perform and it worked and people they liked it vanhu vakanakirwa kwete zvokutamba so i also respect my people from matebeleland eh, kuti no guys ka eh, makandiita kuti ndisimbe and eh, thank you for your support eh, wanondiappreciata zvesure vanhu iwavawo

Ndoda chiedza mambo, ndoda chiedza mambo, kuwapo kusati kwawapo mambo, maganga mawapo mambo, ndoda chiedza mambo, ndoda chiedza mambo. Eh, gore rapera mambo jabuda hapana izi yajete rabuda mambo hakuna kana chimwe chete asika daizi yaraibuda